Serhildana Şêx Seîd. Di heyama şerê jîhanê yê yekê de û piştî şer jî tekoşîna gelê Kurd a di oxira bidestxistina mafên netewî de li averê çû. Şerê ku di wê pêvajoyê de Kurd tevlî bibûn bi dehhezaran şehîd tê de danîn. Di wan çaran de şervanên Kurd hem di benda hevbendiya rojavayî hem jî di nava refên dewleta Osmanî Turk de hebûn. Bi taybet di êniyên Rûsyayê û Yûnanistanê de heke ne bi saya Kurdan bûya, bêguman dewleta Osmanî ji kokê vediherifî. Lewra çaxa artêşa Osmanî di şer de radest bû û ji neçarî agirbesta Modrosê îmze kir, pê re jî dema Stenbolê hat dorpêçkirin, Komika Mistefa Kemal xwe li Ewropayê girt û ew der wekî paytextekî demkî yî nîşan kir. Lê dema Yûnanistanê bi balpiştiya Brîtanyayê da êrîşan, Mistefa Kemal dil hebû dîsa paytexta Tirkiyeyê biguhere û vê carê Sîwas an jî Erzirûma Kurdistanê bike paytext. û şewra vê projeyê li ser sifira serekên Kurdan danî. Gelê Kurd bi sehkirina saloxên Peymana Sêvresê gelekî dilşad bû û texmîn kir ku armancên wî bi cih hatin û êdî rewşa wî ya siyasî demîna ya gelê din be û di dewletekê serbixwe de bi direhetî bijî. Lê belê ev peymana han di eslê xwe de berevatî bû û hêviyên kurdan jî bi xwe re bertelef kirin. Dewleta Tirk êdî planên xwe hûnan û li dijî doza gelê Kurd bi Brîtanyayê û Fransîzan re bazara kirîn û firotinê danî. Van plangeran peymana Lozanê li şûna ya Sêvresê bi cih kirin. Lozanê hêviyên kurdan ên rûhabûn û azadiyê bi carekê ve temirandin û rewşa Kurdistanê ji ya mîtîngehan bi xwe jî kembextir kir. Yanî biryara ku Kurdistan wekî mîtîngehekê jî were zanîn lê neket. Kurd li ber sozên Mistefa Kemal ku di rojên herî dijwar de digot em welatekî hevbeş ji bo Kurda û Tirkan ava dikin, kuh û bê hêvî bûn lê belê radest nebûn. Di tengasiyan de Mistefa Kemal sozên xwe dubare digotin. û di ferahiyan de her tiştî dida mandeleyê. Di serencaman van lîstikan de kurdan destê xwe ji mehrevanî û qudretên îlahî bi xwe jî şuşt. Lê rewşenbîrên kurdan zû bixapîn Mistefa Kemal hesiyan û di sala hezar û neh sed û bîst û çar an de Cemeyeta Îstiqlala Kurdistanê damezrandin. Gelek efserên kurd li dû vê komeleyê cêviyan û ji bo avakirina Kurdistaneke hevgirtî û ji hemî parçeyên pêkhatî piştgiriya xwe nîşan dan. Serokê Komeleyê serkarê eşîra Cêbiran, Xalid Bege Cêbirî yê Mîr Alay bû. Yûsif Ziya Bege Bedlîsî jî endamê wê bû. Her wiha nav dartirînên endaman, Îhsan Nûrî Efser ê ji Bedlîsê, Îsmaîl Heqî Şawîşê Efser ji Silêmanî yê. Mezinê Hesenan Xalid Bege Hesenan û serokê eşîra Motîkan Hacî Mûsa bûn. Paytexta Komeleyê Erzirom bû û li hemî deverên Kurdistanê Amed jî di nav de şaxên wê hebûn. Di civata damezirandinê de birek rewşenbîrên nestêle beşdar bûbûn. Her wekî Dektor Fuat, torinên Cemîl Paşa, Mihemed Efendî yê parêzer bavê Tozo, Hacî Axtî her wiha wekî din. Civata Komeleyê bi nehênî dihatin danîn û di navbera navendê komeleyê û şaxên wê de nameyên kodkirî dihatin hinartin û endaman jî navên tevgerî bi kar danîn. Wê heyamê di nava hemî pêkhateyên civakê de hêstên netewî rabûbûn. Karûberên serhildanê. Zivistana sala hezar û neh sed û bîst û sih yan hezar û neh sed û bîst û çaran serekên kurdan bi alîkariya Şêx Mehmûd Berzencî û Simko Xanê Şikakî çend biryarên girîng li bajarê Palyoyê ragihandibûn. wekî rêkareke ewlehiyê bi çekkirina eşîrên kurdan di Sûriyê re hinartina daxweznameyekê alîkariyê ji civata miletan re ji bo ku haya wan ji biryarên komeleyê hebe. Şandina nameyan ji zana û mezinên kurdan her wiha ji endamên partiyên ku li dijî siyaseta Ataturk bûn. Di demekê de ku dewleta Tirkiyê kara wê yekê dikir, bi hemî hêza derbe yekê dawişîna tevgera kurdî ya nû hatî berî ku berbelav bibe, serekên kurdan çalakiyên siyasî û xebatên ragihandinê bi xurtî dimeşandin. Çawa Fransa û Brîtanyayê soz da tirkan ku di şerê dahatî de bêalî bin, êdî Tirkiye li benda behaneyekê bû

Birêz Abdullah Ocalan motîf û sedemên rastiyên ên qewîmina serhildanê wiha dinirxîne, Îngilîstanê di li heb û herêmên Mûsil û Kerkûkê ji mîsaqe millî derî ne. Lê Komara Tirkiyê dest ji wan herêman berneda û dixwest wan di tixûbên mîsaqê de bihêle. Di vê navberê re Îngilîstanê dest bi xap û rîpên mîtingeriyê kir. Rêkarên wê yê ku karibe bi çend nîşanan bi derbekê bîne, berdest bûn. Îngîlîstanê bi wan Kurdên ku xwe nêzîkî wê dihesibîne da zanîn ku ew ê palpiştiya wan bike û sozên Vikvala dan wan. Li aliyê din Îngîlîstanê bi hikûmeta Kemalî re peyman girêdan. Vê lîstekê kir ku di dîroka Kurdan û Kurdistanê de parçebûna herî mezin dirûst bibe. Îraq bû para Îngîlîzan û bi vê yekê Tirkiya Kemalîst a ku di dîroka xwe de kêliyên herî dijwar dijiya, hogirî xwe kirin. Di heman demê de Îngîlîzan Komara Tirkiyê li Kurdan gor û har dikir ji bo ku wê baş tengav bike. Wekî serencam, Komara Tirkiyê Kurdên ku berî demekê pir nêzîk û di rojên herî zehmet de Hevalbendên wên yên stratejîk bûn paşguh û jibîrkirin, serekê wan bi dar ve kirin û siyasetekê ji ya Osmaniyan kevneperestir şopand. Emperyalîst û mîtînger tu caran xwe li bendekê nagirin. Mîtoda ku timî li ser du tayan bilîzin sereqet bi cih tînin û benda ku herî zêde berjewendiyên wan misoger bike tevlê dibin. Piştî doza Mûsilê safî bû û bi dev Îngîlîzan ve hate berdan, êdî Tirkiyê bi zavên xwe ji bo dabînkirina amûrên kuştin û wêrankirinê yên mîna top, tiving, şûr, balte, rim û amûrên din ên maddî sixurandin. Her wiha ji bo ji navabirina hemî nirxên manewî yên kurdan, ji bişafina ziman bigire heta qedexekirina cûlûbergên gelerî, Tirkiye şerekî ye man li hemberî kurdan dameşandin. Fermandareya Komêleyê beryar dabû ku çawa amadekariyên pêwîst biqedin ew ê dest bi serhildanê bikin. Komêleyê dawiya Gulana hezar û neh sed û bîst û pêncan wekî destpêka serhildanê nîşan kir. Her wiha Komêleyê di nava xwe de li hev kiribû, heke karûbarên destpêkirina serhildanê bi dawî bibin, ew ê nameyeke kotkirî ji Îhsan Nûrî Paşayê ku li Bêt Şebabê Hakariyê ye bişînin, ji bo ku serhildan ji wê bargehê pêkeve. Îhsan Nûrî Paşa hem endamê Komêleyê hem jî serekerkanê Tîma Leşkerî ya Hekariyeyê bû. Berî ku bigihîjin dema serhildanê yan nîşankirî, Yûsif Ziya Beg bi riya telegrafê Morsê nameyeke kotkirî ji birayê xwe Rîza re şand. Rîza bi xwe jî ev serekê tîma Îhsan Nûrî Paşa bû û rasterast nameya birayê xwe dayê. Lê belê Îhsan bi awayekî ters û şaş ser wextî navaroka Telegrafê bû. Wisa fêm kir di nameyê de jê xwestine ku ji artêşa Tirkiyeyê veqete û dest bi serhildanê bike. Îhsan Nûrî Paşa kodên nameyê venekiribûn û di rastiya xwe de di nameyê de hatibû nivîsîn ku divê ew bergeriyên pêwîst bistîne. Ne ku dest bi serhildanê bike. Di encamê de Îhsan Nûrî Paşa da xwe û tavilî dest danî ser bargehê û hevalên xwe yên bargehên din ên leşkerî jî agahdar kirin ku bi rola xwe ve rabin. Bargehên leşkerî bi palpiştiya xwe ve serî hildan. Avêtin ser leşkergehan û belavî milê çiyê bûn. Welatiyên deverê ji ber ku nedizanîn çîrok çi ye, pêşgiriya serhildanê nekirin û Îhsan Nûrî Paşa jî ji wê yekê hay bû ku bajar û bajarokê din hîna ranebûne. Loma dîsa li navaroka nameyê pirsî û çaxa kodên wê vekirin nû tê de derxist bi şaştiyekî gelekî mezin kiriye. Lê tiştê bû çû û êdî jê veger nemaye. Paşa zanîbû ku êdî Tirkiyê hêzên xwe bi ser wan de dişîne û pir zor e ku karibe xwe li hemberî wan ragire. Çimkî berî dema nîşankirî tevgeriya ye. Îhsan Nûrî Paşa bi hevalên xwe ve nikarîn vatina xwe bi cih bînin û bi wan re neçû serî. Ji başvekişîna bir bi başûrê Kurdistanê ya ku li jêr dagirkeriyayî Brîtanyayê pê ve tûrê li pêşî yê neman. Hikûmeta Tirkiyê demlidest li ser demên vê bûyera Rûdayê pirsî û tê de gihîşt ku sersebeba vê bûyerê ew telegrafa Han bû. Lê belê hikûmetê li benda behaneyekê bû da ku bide ser tevgera Kurdî û ji kokê ve rake. Hikûmetê tevlî Xalid Begê Cîbrî, Yûsif Zîya û Hecî Mûsa girtin û ew hênartin dadgeha leşkerî ya Bedlîsê. Li dadgehê piştî çend rûniştinan çimkî delîl û belgeyên tawanbankirinê yên berdest tune bûn, nekarîn cezaya li wan bibirin û darzandina wan çend caran hat bi paşxistin. Her wisa dadgehê doza Şêx Seîd û Xalîd Begê Hesenan jî kir, lê her duyan xwe da alî û neçûn. Komeleyê li şûna Xalid Begê Cibrî Şêx Seîd weke serok destnîşan kir. Dibe ku hilbijartina Şêx Seîd ji bo ku ew girêgerekî civakî û mirevekî zêde maldar bû. Ji ber egerên ewlehiyê Şêx Seîd gundê xwe Solxanê ku girêdayî Çewlîgê ye berda û ber bi bajarên Genco, Dara Hinê, Licê, Pîran, Erxenî û Palwêy ve çû û ji wê jî tevî sê sid siwarên xwe di duwazdeh kanûna paşîn de di sala hezar û neh sed û bîst û pêncan de berê xwe da Çewlîgê. Ev geşta wî ji bo xatira wê yekê bûye ku eşîrên Zaza li dor xwe bicivîne û nakokiyên heyî çare bike ji bo ku wan tev li tevgerê bike û êdî kara serhildanê bike. Lê ji ber ku Şêx Seîd merevekî sunî bû, çend kesên mîna Doktor Nûrî Dêrsîmî û hênên din ne tê de kesekî li banga wî xwedî derneket. Dewleta Tirkiyê weke her car dest bi xapên xwe kir û di navbera hêzên kurdan ên şoreşger de çerxa gelacî û dobendiyê xort gerand. Ji wan re sozên nemayî xwarin û dest avêtin bertîlan. û ew bi meqam û karbedestiyan xirandin. Di heman demê de Hecî Musayê girtî li gel Xalid Begê Cibrî û Yûsif Ziya serbest berdan ji bo ku Cemîyeta Îstiqlala Kurdistanê bixapîne û pê bide zanîn ku van kesan xayintî kiriye. Wiha xwest û ji dil jî xapa wê pê re çû serî. û herêmên wekî Bedlîs, Mûş û Xizanê palpiştiya xwe ya manewî û li ser erdê betal kir. Xalid Begê Hesenan ji bo serbestberdana hevalên xwe yên li Bedlîsê girtî planekê danî û hêzekê çekdar a giran ji bo vê peywerê kar kir. Plana xwe ji Xalid Begê Cibrî re hinard. Ji bo ku erê bike. Lê belê Xalid Beg plana êrîşê erê nekir. Berî wê Seîd Elî Rîza, kurê Şêx Seîd bi xebatekê netewî û siyasî û doplomatîk ve ra bûbû û di mijdara sala hezar û neh sed û bîst û çaran de li bajarên Amed û Helebê du civat girandibûn. Li wê derê helwesta siyasî û leşkerî ya Bakurê Kurdistanê ji serekên Kurdan re şîrove kiribû. û bi wan dabû zanîn ku ew kara serhildaneke berfireh dikin. Di wan her du civînan de piraniya serkar û gerêgerên kurdan beşdar bûbûn û di civîna Amedê de li hev kiribûn ku di Newroza sala hezar û neh sed û bîst û pênc an de dest bi serhildanê bikin. Her wiha desteya fermandariya serhildanê jî hilbijartibûn. Paşê di pazdeh mijdara sala hezar û neh sed û bîst û çar an de Elî Rîza çû Stenbolê û li wê deverê bi Seyed Ebdilqadir re rûnişt, yek ku di serdema sultaniyê de gelekî paya bilind bû. Seyid Elî plana serhildanê jê re raxist. û da başa boçûnên Fermandariya Serhildanê û Helwesta Serekên Kurdên Helebê û Îraqê kir. Ji ber ku Seyîd Abdilqadir palpiştê vegerandina xwenakariyê bû, li şandeyê Serhildanê peşneyaz kiribû ku heke tevgera kurdî kirasê olê li xwe bike, ew ê bi hemî hêza xwe tev li ser hildanê bibe û hîn belavokên li dij Mistefa Kemal jî danê da ku li herêmên kurdî belav bike. Elî Rîza serencama hevdîtinên xwe di civînên ku di destpêka Kanûna Paşîn a sala hezar û neh sed û bîst û pênc an de Li Qerexaneya Paloyê li dar ketibû, bi beşdaran re bi parve kir. Şêx Seîd qasidekî xwe rê kiribû ba mala Eliyê Yûnis, ku serkarên eşîrên Sasonê ne, bi niyeta ku tev li ser hildanê bibin. Evdirrehmanê Eliyê Yûnis pêşwaziya qasidê Şêx Seîd kir û hîna behsa mekanîzmeyên destpêkirina serhildanê dikin, pê hesiyan ku serhildan dest pê bûye. Qasidê Şêx Seîd bi destê xwe re berê xwe da Amedê, Evdirrehman jî bi eşîrên Sasûnê re têkilî danîn û zavayê xwe Cemîlê Çetoy serkarê eşîra Pencînaran ya ku herî boş e ket nava danûstendinan. Lê belê Cemîlê Çeto daxwaza wî red kir û tev li serhildanê nebû.

Dema Şêx Seîd li nav bajar û eşîran digeriya û ew hendarî serhildanê dikirin, desthilatdariya Tirkiyê hemî tevgerê wî dişopandin. Şêx Seîd civînên xwe bi xelkê li cewxanê re qedandin û çû mala birayê xwe Şêx Evdirehîmê li gundê Pîranê. Li wê deverê bi bafîka ku li Şêx Seîd teng bike û berê kotabûna karûbergên girîng serhildanê pê bide destpêkirin, dewleta Tirkiye çend cendermeyên xwe rê kirin ji bo ku deh mirîdên Şêx Seîd ên pê re bigirin. Li dereceya ku jê rija bike, Şêx Seîd li ber çawişê cendermeyan geriya ku dest ji vê girtinê berde. Lê belê çawişê Tirk li serê xwe siwar hat û got ku Ew ti qîmetê nade gotinên tu kesî û ew tenê vatîneya xwe tîne cîh. Di encama vê berberiyê de her du mil bi çekan keşiyan ser hev. Şêx Evdirehîm ji bo ku rûmeta mêvanê xwe, birayê xwe biparêze, tevî çawîşê Tirk cendermeyek jî kuşt û yên mayî dîl girtin. Ev bûyera han di heştê Sibatê sala hezar û neh sed û bîst û pênc an de qewimî. Şêx Seîd piştî vê rûdanê ber bi dara hinê ve çû û hewl da xwe ku vê meseleyê bêdeng û safî bike û wekî pevçûnekî xwecehî nîşan bide. Lewra ne li xêra serhildanê bû. Lê belê Şêx Tahir birayê wî çawa ji bûyerê hay bû di dehê Sibatê de li devera Licê avêt ser girînêndeya namegeriyê û hemî tiştên tê de desteser kir. Paşê berê xwe da dara hinê û hemî pere û belgeyên ku wekî extêrme standibûn radestî birayê xwe kir. Bi vê qewamê re li hemî deveran cemawerên Kurd rabûn ser pêyan û li ber dewletê asê bûn û Şêx Seîd jî berê xwe da hinê. Lê belê berî ku Şêx Seîd bigihêje welatiyên rêkefî navenda hikûmetê û qarakola polîsan kiribûn û hemî karmend û polîsên tê de tevî gerînêndeyê herêmê dîl girtibûn. û Feqî Hesênê serkarê eşîra Mûdan li şûna wî danîbûn. Êdî Şêx Seîd jî neçar ma ku vê yekê qebûl bike û bibêje qey qedera me ev e. Li gundê Serdê Şêx Seîd bi dirêjahiya sê rojan civateke dîrokî danî ku tê de çarnivîsa serhildanê nîşan bike. Nûçeyên serhildanê li Hinnê, Çewlik û Xarpetê belav bûbûn û şoreşgeran jî dara Hinnê wekî paytexta Kurdistanê ya demkî hilbijartibûn. Lê her Kurdekî bi kêrî re haştina çekê be hatibû ferzkirin rahêje çekê û wekî mûcahid tev li serhildanê bibe. Şêx Seîd jî nasnavê Mîrê Mûcahidên Neqşibendî li xwe kuribû û teme kiribû ku baca berhevkirî têkeve qasa emanetxane ya paytextê. Bîst û yekê Sibatê Şêx Seîd tevî siwarên xwe çû navan da li cê û li wê deverê Encûmena Leşkerî ya Bilind a Serhildanê ava kir. Fermanrawayê encûmenê Şêx Seîd bû û heft şêx û axeyên gerîger andamê wên bûn. Li gor biryarê divabû hemî rêxistinên û komeyên heyî di bin banê Encûmene Avakirî de tevbigerin. Di hundirê encûmenê de Komêteya Şer jî hatibû avakirin ku divabû tavle dest bi xebata xwe bike û her pênc êniyên şer birê ve bibe. Êniyên şer wiha bûn, Êniya Xarpetê Paloyê, Êniya Mûş Vartoyê, Êniya Amedê, Êniya Erxenî Madenê û Êniya Farqînê. Li van her pênc êniyan hejmara şoreşgeran şêst hezar bûn. Li eniya Amedê ya Rojavayî ji siwar û peyadeyên Ummê Faro fermandariya sê hezar şervanî dikir. Şervanên wî li dara Hinê û gundewarên wê, gundên eşîran Dembeleyan ya li Licê, Sîwan û Hinê û derhalê wê berbelav bûn. Hêzên Ummê Faro bi armanca ku xwe bigihînin deriyê çiyê yê Amedê li deşta Amedê û çemê Dicliyê xistibûn. Li Licê jî heqîbek bi hezaran şoreşgerên siwar û peyade li dor xwe civandibûn û li deşta Fîsêyê bi hikûmetê re şer kiribûn. Di wî şerê dem kurd de artêşa Tirkiyê derbeke giran xwaribû. Gelek neferên artêşê hatin kuştin û koma herî mezin xwe teslîm kir û yên mayî ber bi Amedê vereviyan. Ji bo ku pira dehderî ya li ser Dicleyê û deriyê Mêrdînê vegirin şoreşgeran li Licê berê xwe da Amedê û herêma Karazê li pey xwe hêlan. Di wê navberê re hêzên ku ji Farqînê jî tên tevl wan bûn û bi ordeyekî hevbeş şerekî giran bi artêşa Tirkiyê lidarxistin. Artêşa Tirkiyê xwe li ber êrîşa siwarên Kurd negirt. û bi darê kotikê vekişiya navenda Amedê û leşkerên wê li ser benda sor a Amedê ya Asê berbelav bûn. Hewa ji zarokê wan qetiyane gotin em ê serê xwe nake şewxane hoêr û em ê berê xwe natine hepisxana. Hêzên Kurdan li pira dehderî xist û herikîn deriyê Mêrdînê. Li wê deverê şoreşgerên ku ji Erxenî, Madan, Egîl û Pîranê bi fermandariya Umê Faro û Şêx Evdirehîm bûn, bi wê hêza giran a Kurdan re bûne yek û ji pêra Dehderî heta deriyê Rihayê, Sûra Bajêr, dorpêç kirin. Li Êniya Xerzanê Mihemmedeliyê Yûnis serkarê eşîrên Sasûnê û birayê wî Evdirehman tevî eşîrên Belkan, Mûsiyan û Motikan ragihand ku ew tevî şoreşgerên Şêx Seîdê bin û Mihemed Gule ya pêşîn ji gundê xwe Cebele ya Sasûnê berda da ku fişara li ser şoreşgeran qasekî sivik bike. Lê belê Cemîle Çeto yê serkerê Pencînaran benda Tirkiyê girt û soz dabû ku ew ê gerînendeya hikûmetê yên li Sêrt û Xerzanê biparêze. Şervanên Sasûnê bajarokê Hezoyê û herêma Xerzanê vegirtin. Lê Cemîlê Çeto li pêş wan re ben danî. Seba mêrvantiya di navbera Cemîlê Çeto û mala Eliyê Yûnis de Evdirehmanê fermandarê operasyonan beryar da ku ew ê li hemberê Cemîl şer neke û bi paş de vegeriya. Cenga herî giran di bîst û nehê Sibatê de li dar ket. Şoreşgeran bêteving û bernaweyên xwe rû bi rû top û zerpoşên Tirka sekinîn û heta heştê Adarê şerê wan li dar bû. Şêst şervanên Şêx Seîd derbasî nava bajêr bûn, lê belê nikarîbûn bajêr bi temamî kontrol bikin. Di wê navberê re hêzên Şêx Mistefa bi hawara wan ve hatin û ji deriyê Mêrdînê û deriyê Rihayê keşiyan navenda bajêr û dest danîn ser gelek cebelxaniyan. Lê ji nişkan ve artêşa tirkan bi hemî hêza xwe û ji bo demekê kurt li ber xwe da û hên çekdarên xayîn ên hozên Xormîk û Lolanê ji pişt ve dan ser şoreşgeran. Di encamê de dorpêça li ser bajêr vebû û gelek şoreşger şehîd bûn. Di deriyê Mêrdînê, Goristanê û pira deh derî re şoreşger vekişiyan bexçeyên Hewsilê. Li wê deverê jî topên li ser bircên sor a Amedê vedayî ew bi giranî tobebaran kirin û bi sedan şoreşgeran şehîd bûn. Ew berxwedana artêşa Tirk a ji nişke ve seba wê yekê bû ku ji aliyên rojavayî lojîstîk û cebelxane bi wan ve gihandibûn. Ew lojîstîk ku ji Edeneyê hatibû di riya Efrînê re gihîştibû Nisêbînê. Bi alîkariya Fransîn Zara bi riya şiva trênê ya Berlîn-Bexdayê hatibû şandin. Lewra wê demê her du milên şiva trênê li jêr kontrola mîtîngeriya Fransayê bû, ji ber ku li ber deriyê Mêrdînê û Goristanê gelek şoreşgerên Kurd şehîd bûbûn. Ji wê hingê ve û heta nuha navê wê goristanê Goristana Lîcê ye. û bira bûye zike zika telefona bira wî rojê şêst û heft wilayeta xeberdane wa pê hesyandine ê. Şoreşger ji neçarî bi aliyê Bakur ve paş vegeriyabûn û ji ber ku hejmara wan hem jî ya Cebelxaniyê li kêm ketibû xwe li çiyayên Lîcê girtin Di qonaxên dawîn ê serhildanê de Şêx Seîd dil hebû tevî şoreşgerên xwe vekijin sînorê Îranê. Lê belê li nêzîkî bajarokê Vartoyê li ser pirê artêşa tirkan di kemînekî ew de filand. Qasim Bego gomezinekî hoza Cêbiran û hevlingê Şêx Seîdê xayîn ketibû û bûbû sersebeba girtina Şêx Seîd. Lewra wî di Şêx Seîdê hildabû.

Dawiya serhildanê û bi darvekirina Şêx Seîd. Artêşa Tirkî heta heştê Nîsanê jî her çi devera ku tev li serhildanê bûbû ser û bênî hev kir. Welatiyên deverê kuştin û agir berdan gundan. Paşê artêşê bi serkêşiya qesabê Kurdistanê Elî Heyderê Bînbaşî helmeta xwe domand û hemî deverên ku li ber dewletê serî rakiribûn da ber xwe. Ji bo ku bi ser benagehên şoreşgeran ve bibin, xaniyên deverê hemî taqî kirin. Hin ji wan kuştin û hinên din şandin dadgeha leşkerî yên awarte. Li dadgehê çend fermandarên wekî Mela Mistafa û Heqî Beg cezaya bidarvekirinê li wan hat birîn û li El Ezîzê bidarve bûn. Dadgehê her wiha di bîst û nehê Hezîranê sala hezar û neh sed û bîst û pênc an de li Şêx Seîd Serokê serhildanê û çil û neh hevalên wî cezaya bidarvekirinê birî. Gelek alîgerên serhildanê ji neçarî bin xetî Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê bûn. Li aliyê din piştî bidayîbûna serhildanê Cemîlê Çeto yê ku peywera xwe bi temamî cih anîbû, Kemalîstan ew tevî zarokên wî girtin. Cemîl hat bidarvekirin. Bi qasî pazdeh salan zindan li çar lawiyên wî hate birîn û neferên din ên malbatê ji bo eyaleta Negdayê ya li rojavayê Anadolê hatin sergûnkirin. Doktor Fuat kurê Hacî Îbrahîm Efendî ku hekîmekî pir navdar û ji malbateke Amedî ya Torvin bû, Dadgeha Îstiqlalê bê sûc û sebeb biryara bidarvekirina wî li qelemê da. Doktor Fuad di dadgehê de gotibû ez Zazî an ku Alawî me. Dadgehê ev gotina han wekî tawan piştgiriya serhildanê pê ve kir. Dema ku Doktor Fuad biryara dadgehê seh kir ji cihê xwe neleqiya. Ne gewînî wî vemirî ne jî reng avêt. Her bi nazdarî dibişirî. Ji bo ku wî tengav bikin û moralên wî têk bibin, Piştî sê rojan hî nuh biryara bidarvekirinê hat bicîkirin. Di heman demê de Seyid Evdilqadir nî xurê Şêx Ubeydillah tevî kurê xwe hatin bidarvekirin. Seyid Evdilqadir di parlementeyê de û encûmena şewerdariyê de, Karmendekî paye bilind bû. Kemal Fewzî ku dibe Tirkiyê de li şerên Belqanê heta hetayê seqet mabû jî hat bidarvekirin. Kemal Fewzî reşenbîrekî Kurd ê gewre bû. Ji nivîsarên wî yên di kovarên Jinê û Rojî Kurd de dixuyaye ku qelemşorekî di ser xwe re bû. Dewleta Tirkan bi heman awayî şelît li hustûyê parêzerên niştîmanperwer Mihemed Efendiyê ku nivîskarekî xwedî behre bû jî gerand. Hêjayê mirov bi bîr bixîne ku tevahiya welatiyên ku bi kerwanê Şêx Seîd re rê ketibûn hatin bidarvekirin, ji desthilanîn neketin û li ser sêdaran li ber hafa mirinê gotina wa ya dawî Bijî Kurdistan bû. Şoreşgerên ku xwe radest nekiribûn û malê xwe bernedabûn, li Çiyayê Dorhêla Amedê, Xwe komî ser hev û asê kiribûn. Kudandina berxwedanê ji teslîmbûn û penaberbûnê bi wan xweştir dihat. Bi komikên piçûk şerê gerîlatiyê bi artêşa tirkan re dikirin û bi gelek êrîş û kemînan pişta artêşê şikandibûn. Sala hezar û neh sed û bîst û heftan yekîneyekê peyadeyan a cendermeyan li Çiyayê Lîsê di kemînekê de ketin zeftê. Şoreşgeran bi sedan leşkeran hem kuştin hem jî dîl girtin. Di wê kemînê de fermandarên wan Elî Heyderê qesabê Kurdistanê paye û stêrkên leşkerî ji milê xwe kirin û di axûrekî de waran de xwe veşart. Li wê deverê pîrjinekê Kurd lê hat rehmê. û bi kurtanê kerê ew nixomand. Bi vî awayî gerdana xwe ji şoreşgeran ruha kir û piştî ku xwe gihand Licê berê xwe da Amedê. Çimkî li ber xwe nedabû û kiribû ku bi sedên leşkeran bêne kuştin, hikumeta Tirkiyê bêgiranî wî ceze kir. Li dorhêla Amedê û bi taybet li sêgoşeya Pasor, Licê, Dara Hinê artêşa Tirkiyê operasyonên xwe domandin, bi sedên xaniyan şewitandin û mal û milkê xelkê talan kirin. Li herêmên eşîrên Dombeliyan bîst û du gund tevî gundiyan şewitandin. Elî Heyderê Xwînrêj serokê Hoza Sîwanan Qazim Axa li gundê Nêrba Axê dîl kird û bi hovêtiyekî nedîtî ew işkence kir. Bazînekî Hesinî bi qasî ku sor bibe di nava agir de Sicirand û pê sênga wî dax da. Di ber daxdanê re Elî Heyderê ku pê dîn e û pê wijdan e bi qeşmerî ji wî dîlî birîndar re got, Ha Qaso, çi bi te hat? Qasim Axa jî nemerdî nekir wiha lê vegerand, Ev yeka han dikare were serê her mêrekî qenc û çê. Bi vê gotinê re Elî Heyder teme da ku Qasim Axa bi kevir û kûçikan bê rejmandin. Ber û kevir lê barandin heta ku şehîd bû. Artêşê gelek felaketên wiha û jê kembaxtir jî anîbûn serê xelkê. Di kadîneyekê kayê de Heftê kesên ku piraniya wan jin û zaro bûn şewitandin. Keyê gundê Torînê tevî zaroyên wî di ava Kelandî de xeniqandin. Tevî van qasbobeletan jî dewleta tirkan nikarî vîna kurdan û doza wan tund nebike, ne jî karî dengê tevingê wan bibêlîne. Çendî ku li pişt deriyê çiyê yê Sêdaran pêncî û yek pêlewanên ku Şîx Seîd di nava wan de vedabûn jî Lê nikarîn serhildanê vekujin û kurdan çeka xwe berneda. Wê hingê serikê hoza botiyan Umê Faro li çiyayê Çepa Qeçorê, serekên hoza Mistan, Muso û Fado li Paloyê, li çiyayên Agiriyê, Şêx Fexreddîn û mezinên Heyderan Nezîr Beg û Mamo Beg heta dawiyê berxwedana xwe domandin. Agirê vê berxwedanê heta dawiya sala hezar û neh sed û bîst û heft an. Madadayî. Derbarê sedemên ji navaçûna serhildanê de di çapameniya Tirk û Rojavayiyan de gelek şîroveyên cihê derketin holê. Piraniya wan nerînên girêdayî berjewendiyên xweyî xwe bûn. Çapemeniya Tirk a şovînîst ev serhildan wiha nirxand, Çend eşîrê hovin komîna keleş û rêgeran dan xwe. Her wiha dabû zanîn ku şêxên oldar bi bafîka vegerandina xîlafetê çend cotkarên kawikî xapandibûn û dabûn dûv xwe. Di hin deveran de jî hatibû nivîsîn ku serhildêrên Kurd sîxurên Ewropayê ne. Nameze ji hêla Îngîlîzan ve hatine ajotin. Helbet ev gotegotên han hemî pûç in, çimkî piştî ji holê rakirina Peymana Sêvresê, Kurd bi tevayî û şêxên wan bi taybet ji rojavayiyan gelekî kişand û bi carekî xwe ji wana qetandin. Her wiha di milê olê de jî ji hev dûr in û rojavayî, ewropî, bi giştî, di serî de îngîlîstan her û her li dijî armancên Kurda bûn. Fransaya ku Sûriyê li jêr kontrola wê bû di serhildanê de bi rolekî qeder guher û neyînî vera bû. Şiva trênê ya Berlînê Bexdayê ku di herêmên kotrola wê re derbas dibû ji artêşa Tirkiyê terxan kir û rojane çar fargonên barkirî tê re derbas dibûn. Dawiya Adarê Tirkiyê bi riya wî demirî zêdeyî bîst hezar leşker tev çek û rextan kişandin qada serhildanê. Wê ji milê başûr ve dorpêça xwe asê kir û komkujiyên nedîtî bi serê xelkê de anîn. Heke ji dil jî Ewropayî li dûv serhildanê bûya, gerek bû serê pêşîn li deverên Kurdistanê yên sînorî dest pê bûbaya. Lê berevajî wê agirê serhildanê di navenda Kurdistanê, Dimûş û Amedê de vêket. Yanî gotinên serokê Dadgeha Îstiqlalî hemî derew in û Ewropîyan Kurd hander nekirine. Li gorî Koran Bûd Pirtûka Kurd de dibêje, Piştî ku serokê dadgehê cezeyên bidarvekirinê û yên karên giran li serhildêran birîn, Berê xwe dan wan û got, Hênan ji we birêveberiya hikûmetê ya sextekar ji xwe re kir bahaneya serhildanê û hênan jî di ber xelîfetê de berevanî kir, lê hûn hemî tenê di pirsekê de digihîjin hev, ew jî pirsa Kurdistana serbixwe ye. Serhildana sala hezar û neh sed û bîst û pênc an a Şêx Seîd Tevgerekî niştîmanperwer û mîletî bû û pir birêkûpêk û berbelav bû. Dervayî meseleyan bi serketinê û binketinê ku girêdayî helûmercên wê serdemê bûn, dîsa jî wekî serhildanên berî xwe ji kil û kêmasiyan neşuştî bû. Şêx Seîd bi xwe jî baş dizanî ku dema serhildanê ne gencaw e. Lê dibe ku dema Mistafa Kemal wezareta Ewqafê sekinandibû, wî keysa xwe li vê behaneyê anîbe. Bi her halî destpêbûna serhildanê lê hat ferzkirin. Lewra wê demê gotibû, Qey qedera me ev e? Dema Şêx Seîd bû serekê tevgerê û fermandariya bilind a serhildanê damezrand, para herî mezin a wê fermandariyê Şêxê Terîka Neqeşbendî bû, ku di warê leşkerî de kêm xibret bûn. Şêx Seîd her wiha doza cîbicîkirina şerîeta îslamî kir, Dibe ku ev yeka han eşîrên Êzîdî û Elewî lê tevîbûna li serhildanê sar kiribe û jê bi dûr ketibin. Lê dîsa jî dirûşma herî berz serxwebûna Kurdistanê bû û Kurdan gelekî guh nedida pirsên desthilatdarî û şerîetê. Lewra Kurd di eslê xwe de ji olperestiyê dûr in. Lê tevî vê yekê jî hîn eşîrên Elewî û Ezîdî Tev li ser hildanê bûn. Evdilmelik Feratê siyasetmedar ku ji milê div e, neviyê Şêx Seîd e, der barê serhildanê de gotiye, Tevgera bapîrê min mînanî tevgerên îslamî bû, her wekî tevgera Senûsî li Lîbyayê û ya Mehdî li Sûdanê. Lê di navbera wan û tevgera Şêx Seîd Efendî de tenê ferqekî hebû. Ew rasterast li hemberî mêtingeriyê rabûbûn û Bapîrê min li dijî mêtingeriya nû Tirkiya bi serkişiya Mistafa Kemal Ewropîger û bê ol serî hildabû. Şoreşgerên ku tev li serhildanê bûbûn dastanên mêraniyê nivîsîn û bacekê giran dan, lê di milê rêxistinî de şerê wan bê peyvan şerê modên re nedigunceya. Ji ber ew bi carekê tev li perwerdeyên leşkerî nebûbûn û di wê serhildanê de her şoreşgerekî xwe wekî fermandar û serek erkanekî dihesiband. Hên rewşên awarte netê de dawiya dawîn mêrxasî û fedakariya takekesî, Tu caran nikare serkeftinekê tekûz bi destê xwe vebîne. Karê komel ê birêk û pêk piraniya caran bi ser dikeve û armancên nîşankirî tîne. Di encamê de serhildanê nikarî daxwaz û armancên xwe bi cih bîne. Gelek nivîskar û siyasetmedarên kurd û beyanî serhildana Şêx Seîd nirxandin û di navbera wan de heta di bûwara navê wê bi xwe de cudahiyên berbiçav diyar dibûn. Gelekan ew tevger wekî şoreşê bi nav kir, hêna navê serhildanan an raperîn an jî yaxîtî lê kir. Lê nirxandina birêz Ocalan a herî zêde nêzîkî aqilane. Wê tevgerê wekî plangeriyê yê dibîne û di bûwara wê de nivîsiye, Sala hezar û neh sed û bîst û pênc an ne tenê destpêka yaxîtiyanê ye, Lê belê destpêka plangerî û xayînî û komkujiya ne derheqê kurdan de. Birêz Ocalan ya xîtî ya Şêx Seîd di nirxandinên xwe de wiha tîne ziman, Ew tevger mîna bertekeke bû. Seba wê xapa handêrker di pazdeh Sibata sala hezar û neh sed û bîst û pênc an de li ber çemê Dicleyê li Amedê pêk hat. Berevatî bû. Ew ya xîtî ya bê ser û ber û bê pergal ku bi serê milên Şêx Seîd kal ê neqeşbendî de hilweşiya bû mîna rojê diyarî çav bû ku ew ê dawiya dawî bi tahrêyekî tund û giran li ser destê sermadariya Komara Nuhatî bihata gorandin. Tevgerên din jî Fena berxwedanên niştimanî û yaxîtiyên li hemberî mêtingeriya Tirk û Farisan bû. Dema mêtingeriyê tê de derxist ku di nava gelê Kurd de hîn siyamên şoreşê dixuyayin, ji bo ku ji kokê ve û ji cih de rake, dest bi hûnana plan û lîstîk û bahaniyan dikir, ji bo ku êdî koh bibe, serî bitewîne û nima di serhildanan de bifikire. Mêtingihiyê hemî awayên qirkirin û komkujiyan bi serê Kurd de tanî û ew jî çand û kultura wî bi dûr dixist. Çawa ku bi komkujî û cenosaydan xwe ji Ermenan û Asûran xelas kir û bi nîv komkujiyan û peymanên bi Fransîz û Îngilîzan re Ereb jî ji holê re kirin, Mistafa Kemal berê xwe da miletê Kurd. Mistafa Kemal li serhildana Şêx Seîd zî verî. Derdora xwe lê tûj kir û bi rengekî ku meriv dikare wekî komkujiyekî gelemper bi nav bike, avêt ser Kurdan. Ji bo ku Kurdan bi yek carî baz ko bike, Mistefa Kemal ji tîma xwe ya ku ji pênc jeneralan pêk dihat, çar heb ji kar avêtin û jeneralê dawîn Fethî Okay rê hevalê Zaroktiê